Hemmäňize salam. The Abbas kanalyna hoş geldiňiz. Siz bilen Ataş Gapbasow. Soňky wagtda rep sungatynda, türkmen rep sungatynda bolup geçýän wakalar, hadysalar hakda öz pikirim aýdasym gelýär, öz pikirim siz bilen paýlaşasym gelýär. Bu wakalaň sebäbi meň pikirimçe, Esbitriň i beýleki köne mekdebiň uçasnikleri bilen çykaran Köne mekdep aýdymy klibinden başlady. Aýdym, klip moşny. Gaty, gaty moşny. Şo taýda kommentariýada köp adamyň ýazmagyna i meňem şo pikire goşulýan, Ýekeje uçasnik ýetmedi, olam Saýk Däli ýetmedi. Oňam sebäpleri, meň pikirimçe, Saýk Däli birinjiden-ä şol wagt Türkmenistanda däldi, ikinjidenem Saýk Däli kliba düşmäni absolýutno halanok. Sopranaň aýtmagyna görä, Saýk Däli, nu, Saýk Däliden Soprana sorapdyr, tipa, näme üçin klip çekeňok, näme üçin kliba düşeňok, zat diýip,

Ýöne men predpolagaýu, meň pikirim, şo däli Amerikada bir studiýa alýar, şo taýda da şo Garagumda diýen klip üçin wideony çekýär. Köne mekdep aýdymyna gaýdyp geleli, köne mekdep klibine gaýdyp geleli, sebäbi o taýda aýdymam güýçül, klibem güýçül. Soňky ýalňyşmasam bäş ýylyň içinde

Sebäbi Köne mekdep aýdymy klibi çykandan soň Köne mekdebiň reperleri oýandy, ikinjidenem Täze mekdebiň reperlerine gowy bir bat beripdara bilýäňmi, bizem indi galmaly däl bizem etmeli bir zatlar çykarmaly. I soňky alty aýy alsak alty aýyň içinde türkmen rep sungatynda gaty köp iş edildi, soňky iki ýylda onça iş edilen däl bolmagam ahmal. Apätje meň öz pikirim Potom şto iki ýyl mundan ozal Mätnazarowam gowja ýaryp bördi trendleri ýöne on ýalak bir çasta bir zat çykanok. Indi ikinjiden ikinjiden köne mekdep aýdymy klibi gaty bir üstünde işlenilen klip aýdym däli ýetmesede meň pikirimçe dostatçna urowinde çykan aýdym repli diliň döremegine de sebäp bolýa Repli dil görmedik bolsaňyz görmegi maslahat berýän. Repli dil gowja çykan şou. Şu wagt türkmen reperleriniň ýaş reperlerini ýüze çykarmak üçin, tam halky hödürlemek üçin, talantlaryny ýüze çykarmak üçin edilýän gowy işleň biri. Wot urywinda gowy edýäler oglanlar malades tüýs ýürekden begenýän şuda türkmenistanada şular ýaly şowlar edilýänine kontent edilýänine sebäbi krinç kontent gaty gaty erbet kän i adamlar şony habyt edýä şony uptrblýat edýäler olam meň kän bir göwnüme ýarap baranok oglanlar malades.

Men o repli dil hakda-da öz pikirlerimi aýdyp berip biljek. Meni gynandyrýan bir zat bar, olam Köne mekdep klibi çykandan soň, gde-to bir bäş gün, bir hepdeden soň Aýdaýözüň Hakykat diýip klibini çykarýar. Şu wagt Şol klip gije dokuz ýüz näçe müň prosmotr alýar, a köne mekdep bolsa iki ýüz altmyş näçe müň prosmotr. Wo näme üçin gynandyrýar? Aýdaýozyn klibi gowy klip sözüm ýok gowja düşürlen sözlerinde-de normalnja men kän bir aýdaýozyňa diňlämok ýöne wobşim diňläp gördüm normalnja. Gynandyrýan zat nämede gynandyrýan zat köne mekdebiň ugrzyny Birazjyk beýikde, ýöne pri etem köp adamlar şony görmedigine gynanýan. Aýdaýözüň klibini köp adam görýä, köne mekdebiňkini ondan az adam görýä. Wot şol gynandyrýa. Plusam o taýda näçe sany gigantlar bar, näçe sany baý sözler bar, katori distwitilno oturyp pikirlendirýän zat edýän Sözler bar men nädip özüme düşündirýän näme üçin aýdaý özüň şonça prosmotr aldy a köne mekdep klip onça prosmotr alyp bilmedi patomu şto aýdaý özüň trendda haýpda düşnükli repli dil repli dilden soňam özger çykdy özgeriň birinji sany çykdy onam görmegi maslahat berýän o taýdada edil şo repli dil ýalak tam reperler üçin konkurs şou Yyy paka birinji birinji seriýasy görüň özüňiz komentarýada belläň mneniýaňyzy pikiriňizi ýazyň karoçi olaram edýä normalnje edýä men begenýän şuda immnno şu köne mekdep kliby oýanmana bat berendigine begenýän yyy malatsy gutlaýan dzediň aýdyşy ýaly gutlaýan hemmäňizi. Ilki bilen-ä gutlaýan. Gutlaýan diýen it gutlaýan. Ilki bilen-ä Gutlaýan şeý diýsem bular gülýär. Ilki bilen gutlaýan. Şoşo şoşo klibi prosta bomba sebabi şoşo klibi iskustvny intellektiň üsti bilen ginrirowt edilen klip karoçe i ginrirowt eden oglan ady ýadyma düşenok prosta krasavçik ben begenýan şto türkmenleň arasynda şunýa güçli adamlaň badygyna şunýa güçli proýektler edýändiklerine şoşo klibi Aňsat däl olar ýaly klip çykarmak gaty bir aňsat zat däl iskusstvenny intellektda tam şu wagt näile güýçli bolaýynda-da chatgptler tam kasperskylar eýlekiler beýlekiler näile güýçli bolaýyn ýagdaýynda-da sen tam lehkoja bir zat ýazyp öz isleýän wideoňy ýa bolmasa suratyňy Suraty alyp bolar bolan ýöne öz isleýän wideoňy çykaryp bilmeýäň sebäbi wideo generirowat etmek hasam kyn düşýä. Tim bolem olar ýaly wideo generirowat etmek bir ullakan bir iş. Gutlaýan malades gowy edipsiňiz gowy düşürilen gowy edilen gowy işlenen iş. Woo aýdymyň özem gowy gowja tam hitowyja aýdym woo şoň üçinem resko hit boldy oňa düşündirýär özi. Şoşo klibinde Zuxit music ýaňky şoşo aýdymynyň bitini ýazan oglan şoşo klip çykandan soň konflikte başlaýar tma rap news diýip instagramda bir pablik bar şol reels edýär da inim ýaňky Zuxyň Ugradan galasowoýnyý rils edýädanim öz rilsinde paýlaşýa karoçi zuk sotaýda şeý diýýä. Men alap edip ýasaýan bit ýasaýanda adamlar bile paýlaşaýyn ne bolýa mugt beýlen satamogam bilýäňmi diňe meni atmejdedaý diýän bilýäňmi şony etmejek bolsalar näme alýa onda bit näme gerek. Olam näme pretenziýa tipa şo klibiň soňunda tam. Klibi eden Plani, tam aranžirowka Karwilla, gatnaşan tam reper Däli, Espiter şon ýaly zatda tam biti Zooks Music diýip bellemediňiz diýip Nemedýa karoç konflikte başlaýar. Onam munam Däli Gorýadanim öz istoriýasynda paýlaşýar, o taýda-da Dälin gowy görýän bir heştegi bar, tipa ýaşlara ýol ber diýip. Şol ýaşlara ýol ber, diýip ýazýardy anim, öz istoriýasynda paýlaşýar. Zukus ýaňky Saýkyň paýlaşan istoriýasyny özüne skrin edýärdi, hem özüne paýlaşýar, tipa opravdasiýa edýär zat diýip. Saýk alýardy anim, ýaňky klipde opisaniýasynda üýtgedýär, tam biti ýazan gadyr bilmez diýip, şoňa üýtgedýär. Ýene bir zat öçen ýok, boldy. Ine şu ikisi üçte. Näme üçin ötjek ýaly? Zarýad ölüp barýar. Akkumulýator barmy sende? Ýok. Soň Saýk Däli klibiň opsaniýasynda beat ýazan gadyr bilmez diýip üýtgedýär. Men skrin etmedim pruflaryny sebäbi men pikir etmedim şo bu temada men bir wideo düşürerin zat diýip bile prosto şuwa oturyp Aý dawaý wideojyk düşüreýin-aý diýdim. Ondan soň men birazjyk işliräk bolýan, işlem bilen başagaý bolýan i men daşa konflikti yzarlamok hiç hili. Soň birki günden soň Saýk Alýadanim klibi daýyt edýär öz kanalyndan-da. Soňundan Esbitor öz kanalyna ýükleýär. Şo taýda şu wagt klibi görüp bilersiňiz. Şondan soň Saýk Däli istoriýa goýýar, hemme zat öz ýerli-ýerine bardy diýip

Zoox Music bilen Saýkyň arasyndaky konflikt wapşe öldi. Ýene bir belläp geçmeli zat, Zoox Music ýok ýerden şol titrde meň adymy bellemedi zat diýip konflikte başlady. Emma şo-şo klipde Zoox Music-i iskusstvenny intellektiň üsti bilen genrirowat edip gde-ta üç sekunt ýalyk şo klibi klipde görkezipdiler. Meň pikirimçe Üç sekunt şol klipde seni görkezmekleri seň titrde adyňy bellemekden has agyr gelýärmikä diýýän. Şeýle terezä goýaňda sen üç sekunt klipde boljakmy ilije titrde adyň bellenjekmi diýende meň pikirimçe üç sekunt klipde bolanyň saňa has uznawaýmyst getirermikä diýip pikir edýän. Ýöne ol Zuksuň apäje öz pikiri şoň üçin men onam asujdaý edemok. Možt byt Zuks üçin şol diýen zatlary Dogrudyr. Wot. Wobşim konflikt ýapyldy. Däldädä gaýdyp geleli. Saýk şoşa klipda iň soňunda şol gören bolsaňyz Espiter bilen Saýk şol muzeýde iki bolup ortada duran bir surata seredýäler olam Saýkyň täze albomynyň prewýusy Iblis albomy. Ol Iblis albomym çykarmanka Saýk donat çöpläp başlady o taýda-da tam haýyr sahawat üçin Diýdi, gzeta bir on müň ýalak çöpläsim gelýä diýip ýazdy. I tipa oklaň, şunýa şunýa ýalak, gzeta dekabryň ýigrimisine çenli on bäş müňe golaý jemlediler. Men-ä bärde Rossiýada bolamsoň özüm oklap bilmedim. Sebäbi Rossiýa köp ýerde sanksiýada i men hiç hili-k kartdan zatdan donat edip bilemok. Daže özüm bir zatlar pokupka edeýin diýsemem kartdan töläp bolanok, Apple Pay işlänok. W opşum, o zatlar kän bir gyzykly däl. Pa situasiýa. Wot i oklan adamlara köp köp sag bolsun aýdýan sebäbi begendim şto şonça jemläp bildiler i hemme pul saýkyň saýkyň aýdyşy ýaly haýyr sahabada gidýä tam kösenýän adamlara semýalara şolara berilýä iblis iblis albomyny prezentowat edende ondan mundan podkastda da belläp geçdiler tipa aý şunýa şunýa adamlar Tam näme üçin iblis tam ol şeýtana golaý zat näme üçin on ýalak at goýupdyr zat eýle beýle. Iblis albomy şu wagt çykdy köpüňiz diňlänsiňiz köpüňiz düşünensiňiz näme hakda gidýär näme zatlar bolup geçýär. Iblis albomyna men abzor edesim geldi ýöne uje tm rap news public uje abzor edipdir ýutubda görüp bilersiňiz paka özüm-ä görmedim dogrymy aýtsam Ýöne bir kerin kesip goýupdyrlar instagramyny iş otaýda gördüm. Ýene bir zatlar goşup bolar, ýöne menem äpet biriniň çöregini kesesim gelenok. Woo şoň üçinem edil abzora snimat etjekgäl. Ýöne aýdymlar aýdymlar gaty moşyn çykan, on sany aýdym, alty sanak Titr, ol titrleram gaty güýçli titrler. Özüňiz diňläp netije çykaransyňyz diýip umyt edýän. Sözler prosta urewin, prosta urewin olar ýaly iş etmek uje adamyň arkasynda gaty bir ullakan opytyň bardygyny aýdýar. Saýka äpet respekt aýdasym gelýär, sebäbi Psy türkmen repinde gaty uly iş etdi. Kim näme diýsede Psykyň eden işi uje aýratyn bir ýol, aýratyn bir sungat, köp zady getirenem, köp zady edenem Psy. Psyky ýadyňyza salyň tekerler uly, çyraçy, çyraçy, şu taýda belläp geçesim gelýärdi ara, çyraçy, çyraçy sözüni Psy döretdi düşünýäňizmi? Çyraç sözi öň wapşe ulanylýan zat däldi. Çyra ol-a lampa, zat şon ýaly, maşynyň çyrasy şon ýaly zat göz öňüne gelýärdi adamlaryň-a. Emma Saýkyň aýdymyndan soň çyraçy, çyra sözi wapşe bir başga manyny alyp gitdi. Düşünýäňizmi? Onnoň on ýalak bir Talantly adamlar gaty bir red gabat gelýär. Men gaty bir begenýän şuda men şul adam bilen bir döwürde ýaşap şuň edýän işlerinden lezzet alyp bilýändigime imynda diňläp ýüregim gysan wagty ýa bolmasa maňa men depressiýada wagtym gaýgyly wagtym men saýky köp diňleýän. Ýöne opýat je men özüme diýip biljekgän men repde razbi razbirats edýän men rebi bir şeýle bir söýýän eýle beýle diýip diýip diýip biljekgän ýöne meň diňleýän aýdymlarymyň togsan prosenti rep poetomo prosto men özümi nenýam aýdasym geldi şu wideoň üsti bilen göwnüňize ýaran bolsa paýlaşyň laýk goýuň kommentariýada ýazyň esasy zadam ýutub kanalyma podpiska ediň sebäbi Menem edýän işlem bir zada ertýändigini görmek üçin, birazjyk rezultat bardygyny bilmek üçin maňa gaty bir gowy otklik bolar, fidbek bolar. Şoň üçin aktiwnostyňyza garaşýan. Meni görýändigiňiz üçin hemmäňize sag bolsun aýdasym gelýä. Ýetip gelen iki müň ýigrimi bäşinji ýylyňyz gutly bolsun. Iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Bilemok tipa tam öňem diýýädiler aý indiki ýyl bet ýyl indiki ýyl gowy ýyl üstünlik gazanyp bolýa eýle beýle iki müň ýigrimi bäşinji ýyla ullakan arzuwlanma ullakan ýetjek çellanma goýan çellam ýetesim gelýä şolara şolary etmek üçin üstünde işlejek i şu wagt şu wideony görüp paýlaşyp Laýk goýup komentariýada ýazýanyz üçinem köp köp sagbolsun aýdasym gelýär. Hemmäňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun, bagtly ýyllaň biri bolsun. Hemmäňize sagboluň.